Ka pai. Kia ora tatou, tena tatou, tenei au, tenei o nga uri o Rangitane, o Raukawa ano hoki e mihi kau atu nei. I runga i te mea ko tenei na te taki nei i nga korero purakou, nga korero pakiwaitara o te rohe nei, Arā, tērā tētehi kōrero e kōrero nei mō tētehi, tētehi taniwha, ā, ko Whāngai Mokopuna tōna ingoa. Me kī rā, i mua tonu mai i te hekenga mai o ngā uri o Ngāti Raukawa Te au ki te tonga, tā rātou nei taenga mai ki tēnei pito o te motu, ā, i konei kē, ā, a Rangitāne, noho pūmau nei ki te kāinga nei, ā, nohonoho mai ki ngā tahataha o te, o te awa nei, o Manawatū, ā, Koia rā ngā kōrero tawhito i kōrerohia nei e ngā tūpuna kia, ki ngā mokopuna, ki ngā whānau o te kāinga nei, kia, kia maumahara tonu nei e rātou i ēnei tūmomo kōrero. Koia rā ko Whāngai Mokopuna tētahi o aua kōrero. I tīmata mai tēnei kōrero i tētahi o ngā rangatira o te kāinga nei, arā, ko Hautapunui tōna ingoa. Ko Hautapunui tērā i nohonoho mai ki te taha o tērā o ngā awa o Oroua. Tata tonu ki Rangiōtu tana, tana kainga. Ā, noho noho mai a Hautapunui ki reira me tōna, tōna whānau whānui nei, arā, ko rātou tērā i whai i ngā kōrero tawhito ā, i manaakitia nei i te taiao, arā, ko rātou anō tērā i puta ā, ki ngā wāhi motuhake, ngā wāhi ā, hei hauhake nei i ngā kai o te, o te, o te whenua. Arā, ko tētehi wāhi, arā, ko Tata tonu ki Motoiti tērā, tērā piko o te awa kōrerohia nei nui rawa ōna kai i roto i te awa i taua wā, arā, ko ngā tuna, ngā momo tuna, arā, ko ngā, ngā ika pērā i te kanae, ā, pērā hoki te kōaro, ērā momo, pērā hoki te kāura mā, ā, i reira te nuinga, i reira te nuinga o aua momo kai. Ā, tētehi rā, haere atu a Hautapu-nui me ētehi o ōna hoa, tōna whānau nei, ā, ki Te Hiika. I tae atu rātou ki taua takiwā, ki taua wāhi, arā, te tīmata noa i ngā, i ngā mahi, Te Hiika nei, te hī mā te aho, ā, ko te, ko te, i te tēmatanga, ā, I tau mai te whakaaro ki a Hautapunui, mōhio pai ia ki tētahi wāhi pai rawa atu. Haere atu ia ki taua wāhi, ā, i whanga mai a Hautapunui kia, kia tīmata mai ōna hoa ki te hī ika, kātahi ka, ka hūnuku atu, ka wehe atu ia ki tētahi wāhi motuhake. Ā, e ai ki te kōrero, Kei reira ngā, ngā tuna nui, ngā ika nui. Arā, i tuku atu tana aho ki te awa, ki te wai, ā, kāre e roa, ka tīmōtīmō mai tētehi, tētehi ika, o kāre ia i te paku mōhio he aha tērā e ngau nei i tōna maunu, ā, he tuna rānei, he koaro rānei, kātahi ka, Tīmata mai taua ika te tō mai i tōna aho, kātahi ka mōhio a Hautapunui koia rā te wā tika ki te kumea mai. Tīmata mai a Hautapunui te tangohia tana aho, te kumea mai tana aho, ā, kātahi ka tumeke ia, ka ohorere rawa te kitenga atu ki te tērā ika nāna anō i hopungia, arā, i te tuatahi mārama pai a ia e hari i te mea he ika tērā. I mōhio ia he momo, he momo taniwha nā te āhua o tēnei mea. Heoi anō, Ka tau te whakaaro, oh, me pupuri tonu au ki tēnei mea, ā, hei mōkai mōku. Nō reira, i te, te mutunga o te mahi hī ika o te whānau, ā, i hoki atu rātou ki te kāinga, ā, me te kawea nei tē, ngā, ngā ika, te katoa o ngā ika i hopungia e rātou, ā, me tēnei, tēnei ika rerekē, arā, ko te, te taniwha iti nei, arā, e hoki atu rātou ki te kāinga, arā, ko tā rātou nei kāinga ko Taikorea tērā, Taikorea, kei ngā tahataha o te awa o Raua, arā, I hoki atu rātou ki te kāinga, me te whakaaro o Hautapu nui nei, oh, me āta tiaki tēnei, tēnei tūmomo ika hei, hei mōkai mō te whānau nei. Nō reira ka noho tonu te mōkai ki taua kāinga, ā, Ka haere ngā tau, ka haere ngā tau, ka tipu ake te mōkai nei, ka kitea nei, āe, he taniwha kē tēnei, tēnei, tēnei mōkai. Ā, nā te mea kei te nui, te nui haere te mōkai nei, ā, I tau te whakaaro ki a Hautapuenui me whai wāhi motuhake mō te mōkai, mō te taniwha nei. Ā, i haere rātou ki te taha o te awa o Raua, ā, i reira tētahi āna, ā, i whakaaro ake a Hautapuenui, ā, koianei tēnei wāhi pai mō te taniwha, kia noho motuhake te taniwha nei ki tōna ake whare. ā, ki roto i tērā o ngā ana, ā, noho mai te, te taniwha ki reira, ā, ka haere ake a Hautapunui mā ki te hī ika, ā, ka hoki mai, ka whāngai nei, ā, te taniwha ki ngā, ki ngā tuna, engari kaua ko te upoko, Ko te wāhanga papai o te tuna, arā, ko tōna tinana. Kāre te taniwha i tino rata ki ngā, ki ngā upoko o ngā tuna, arā, ka whāngai atu i ngā, ngā tinana, ngā wāhanga papai. Kātahi tētehi wā i haere ake a Hautapu nui me tōna whānau ki tētahi atu wāhi ki te hopu kai. E rua ngā rōpū i haere atu. Tētahi ki te moana, ki te kohi kaimoana, tētahi i hoki atu ki tērā pito o te awa. ko tā rātou nei he kohikohi kai mō te wā o te hōtoke, nō reira he hopu nui kei te haere. Kia moe atu rātou ki aua wāhi mō ngā rā e rua kia whai wāhi te hopu i te hao nui nei. Kātahi Waihotia ngā rangatahi, ngā tamariki me ētehi kaumātua ki te kāinga ki te tiaki i te mōkai. Arā, ka haere ake ngā tamariki ki te tiki tuna, mai ko kupu tuna me tata tonu ki taua kāinga. Ā, ia rā, Te rā tuatahi, haere atu rātou ki te hopu tuna, ka hoki mai, ka whāngai i ngā tīnana o te tuna ki te mōkai nei. Kāre rātou i hiahia kia puta i te rā tuarua, nō reira i hoatu noa ai ngā upoko o te tuna ki te mōkai, ki te taniwha nei. Kāre te taniwha i tino rata ki aua mea, ki ngā upoko o te tuna. Ā, ka pupū ake te pukuriri ki roto i a ia, arā, ka ngau ia i tētehi o ngā mokopuna, ā, ka kai. Ā, ka oma atu ngā tamariki, ngā rangatahi, ka hoki ki te whare, ki ngā whare, ā, mataku nei te noho i roto i ngā whare, Me te pōhēhē nei ka harama ai te taniwha ki te tiki i a rātou. Ā, te rā whai muri, ā, ka hoki mai a Hautapu nui mā, ā, ka kite nei, ā, wiriwiri ana ngā, ngā tamariki me ngā rangatahi ki roto i ngā whare, i te mātaku. Ā, kātahi ka whakamaramatia mai ngā tamariki, ā, i ahatia te mōkai nei. Ā, ka pukuriri rawa a Hautapunui, ā, ka, ka haere atu ia ki te taniwha, nā te mea, ā, nā te, ko, ko Hautapunui anake e āhei ana te kōrero ki te taniwha. Ka kōrero ā wairua nei, Kātahi ka mea atu a Hautapunui ki te taniwha, Ā, he aha āe i pērā ai, i mahi kino nei, ā, i kai nei i tētehi o ngā mokopuna? Ā, kātahi ka paku hoki mai te taniwha nei, o, i tana kore hiahia nei i ngā upoko o ngā tuna, Kāre he, i te mutunga o te rā, i mea atu a Hautapunui, O, kāre pai kia noho mai koe ki tēnei kainga. Me haere koe. Haere ki tua o ngā pae maunga rā, arā, a Tararua ki tērā taha, a Ruahine ki tērā taha. Arā, whai atu i te awa, ā, Mā te Mā Parahaki koe e kuhu atu ki te ki ngā pae maunga, mā te waha o te kurī koe e puta atu. Haere koe ki taua takiwā, ā, kua kōrerohia nei, ā, Ki ngā pae maunga kei tērā taha. Nō reira i kuhu atu te te taniwha a te mōkai nei ki roto i te te awa o o raua, ā, ka kaukau atu, ā, ka tae atu ia ki te awa o Manawatū, ā, ka huri whakatemāui, ā, ka kaukau noa atu ki, ā, ki ngā pae maunga. Ka tae atu ia ki te āpiti, ā, ka haere ake nei, ko tana pōhēhē, ā, E mamae ana te ngākau o Haitapunui. I whakaaro ake nei a Te Mōkai kia huri atu, kia hoki atu, ā, kātahi ka tae atu ia ki tētehi wāhanga o te āpiti, ā, kei reira tētehi āna nui. Ā, I noho ia ki reira mō te pō, me te āta whakaaro he aha tana mahi, me hoki atu, me haere tonu rānei. Ka noho ia ki reira mō te pō, ka kite nei i taua āna i tēnei rā tonu. He kuaha tō taua āna, ā, Mēnā ka taki nei i ngā kupu tika, arā, he momo whakataukī, ā, ka huakina te tatau o taua ana, he kōhatu tonu te tatau. Arā, i kuhu atu ia ki roto, te noho ki reira mō taua pō, ā, kātahi nā tana whakatā pai nei, ā, I mārama pai ia he aha tana mahi, me haere tonu. Kau e hoki atu. Ā, nō reira, kaukau tonu atu nei, ka tae atu ia ki tētehi pae maunga, ā, ki roto o Heretaunga ki te tonga. Arā, kua tapaina nei aua pae maunga, ā, Ko te pae maunga o Whāngai, ā, koira te ingoa, i tēnei rā tonu, arā, ko te pae maunga o Whāngai. Ā, koia rā, ko Tapaina, ā, nā te mea, koia, ā, koira tana kāinga hou, taua pae maunga. Kei reira tonu a ia noho ana, kei reira tonu. Ko tā te kōrero, ki te hoki atu Ngā uri o Rangitāne o Te Manawatū nei, ā, ki te hoki atu rātou ki ngā whanaunga kei tērā taha, ki roto o Tāmaki-niu-Aorua, ā, ka tau mai, ā, tētehi kohu ki runga ake i te whenua. Ā, koia rā ko te kōrero, Wēra ngā, ngā roimata o Whāngai mokopuna. Arā, tērā kohu Ka kīia nei, ka hoki ngā mahara ki tērā o ngā mokopuna nā te taniwha nei i kai, nā rā tōna ingoa ko Whāngai, Whāngai i te mokopuna, ā, ko Whāngai mokopuna tērā.